Da si mer eng Kéier mat engem bësse méi spezielle Video, ee Bild-Art-Battle. Opening. Ech sinn net alleng. Hei kuckt mech een un, dee mech uschillt. Hallo Luc. Helo, helo. Du hues eppes Flottes matbruecht, well du waars op engem Event, op engem Pre-Release-Event, wou leider net vill Leit do waren, an da konntst dir der eeben esou eppes snacken, fir en Opening ze maachen. Wat ass dat do? Erklär emol de Leit. Dat ass eng Build-Add-Battle-Bundle, Box? Jo, Box.
Box. Inside you will find a Feelage-Cards Ready-to-Play Deck an dann eng vu véier Unique Foil Promo-Cards. Dat ass eeben dann dat, eent zu véier d'Chance huet, A verschidde Promokaarten dovunner sinn heiansdo deier, well dat ass extra, wat der herno gesitt mat Chaos Wei sengem Logo mat drop, déi ginn. An anert Artwork. Déi gi ganz gutt wech. Mir hunn der véier TCG Päck, wou een eben dat véierteg Card Deck kann a bëssen opbauen an eng Code kräift fir Pokémon TCG Live. Dat ass ee Produkt, normalerweis kann een dat nëmme kréien, wann een och op Release spillt, mee mir hunn eben nach eng Exceptioun gehat hei am Land, wann net genuch Leit opdauchen, da kann ee sech esou Produkt och am Geschäft kafen eng ganz kuerz Zäit.

Dat gouf awer nach net vun. Voilà, Delphox. An der Zäit awer eng Kéier fir iech ze weisen, dat ass jo och nach dat Schéinst beim Ganzen, do kriss de awer vum ganze Set sou eng Checklist. Hei ass dann eben nach eng Kéier Take on Challenge on Eternity, Building Tips. Dat ass eben, wéi gesot, d'Idee vun der Pokémon Company ass, wann een dat do spillt,

Dat heescht mir nehmen sou en Mini Deck äh. well de Privilees eng Kéier fir iech ze erklären am normalen TCG der 6 Preiskaarten an ech mengen äh. dat wat do mécht voilà richteg 4 well der och 40 Kaarten hutt just fir ze spillen. Di Schéier gëtt mat di Schéier. Do ass di Schéier do ass Schéier voilà et mierkt der dann de Scissorman huet Paus an dann muss hien hei äh voilà e klengt Lach dra maachen an da kucke mer eis eng Kéier dat Deck un.
Deeg mir déi Promo Kaart déi Flee maachen wëll. Dir gesitt et hei, ech hunn et ugedeid. House Rising makes a difference. D'Gold Kaart fir iech, déi kéint just e bëssen nach méi erof leeën. Voilà, déi kéinte vill Leit interesséieren. An da kucke mer op d'Decka Kaart dobäi, wierklech och zéihen ech erëm bëssen erof, kuckt also bëssen. Voilà, dat ass eben e Fire Deck dat do. An do sinn och, wann een normal spillt, e Poké Pad ganz wichteg fir een ze spillen. Tilda brauch een och, Great Wess. Energy is vital, also et ass wann ee wierklech
keng Basis huet an en huet en awer schonn do en Deck an dann ganz krass gesot, deen huet en awer schonn zwee Drëttel fir säin Zukunftsdeck a muss just nach e bëssen Kaarten da fir e richtegt Deck zesummezebauen. Wichteg an engem Pre-Release, just 40 Kaarten, do kritt een en plus nach eng Kéier Tipps, wéi der gesitt, do huet der nach eng schéi Kaartchen dobäi, do si puer Tricker dat et wëllt. Dir musst eben erklären, et gëtt ee Blann an dat Turnéier an voilà. D'Kaarte riche ganz gutt, dass eben frësch aus der Manufaktur wou se rauskomm sinn an gi ech soen maan mer nach 4 Päck op, vu dass eben elo 40 Kaarten hei gesinn. Jo. An elo kann een während dem Freebilease, ech erklären eng Kéier de Leit, da kënne se eben elo hei zéien, da kucken ob mer dann theoretesch eppes kéinte mam Deck maachen herno, dann während se, dat geet ganz gutt. Dat geet.
Well elo gëtt eben och gegambelt am Sënn vu elo muss een hoffen dat een och nach Päck wann de Preelease will gewannen. Denk un d'Côte Kaart. Voilà, ech fannen de verdammt gëtt. Wéi mer hei scho gesinn, déi éischt Saachen hei. Lo misse mer am Fong och mat Feier eppes op eis bëssen snacken oder e Basis-Pokémon. Vulpix ass scho gutt, mee ech mengen deen has de och schonn an engem Deck. Weeder, jo deen hat ech och schonn dran. Da leet een normalerweis schonn d'Energy-Kaarten och bëssen op d'Säit, well een déi da muss liesen. Hei ass och eppes mat Typ Waasser, brauche mer guer net fir eist Deck, ne? Tauros ass och ganz ok. Oh, Vebene! Oh, deen ass net schlecht. Deen do ass och gutt fir einfach ze switchen. An da gesitt der hei och. Oh wow! Ech kéint d'Deck nach e bëssen hei méi opbauen.
Oh! Uiuiui, also fir e Pre-Release Kit wëll ech jo awer näischt soen, ass dat do richteg. Also not bad, ne? Dat ass richteg gutt, well elo hu mer.
Richteg gutt. Richteg gutt, wien d'Detailler gesinn hat, elo hu mer wierklech dat ganzt Set komplett mat de Starteren an dat wierklech gutt. An och hie ass wichteg, wann ee wëll en Deck bauen, brauch een en och zwee bis dräi Mol. Natierlech elo fir de Pre-Release hëlleft eis net, mee et ass awer Wat nach op den Playlist kanns maan, just gëtt et hei am Land gemaan, an fannt kinns de och d'Saachen als Weide soen ech emol sou. Gëtt gräll, däers de mol net däerf bestellen, nee alles tranquille.
Gutt wat der eech mol eis Hits soen. Eis Hits, voilà, pardon.
Dann déi zwee lescht Track, mir hunn et elo gesinn, zwee Track, zwee Hits. Et ass ëmmer eng Theorie a Playlist Kick soen d'Leit jo ëmmer, et kéint jo sinn dat Playlist Kick awer e bësse bewosst gutt wieren oder net, mee dat gesi mer elo och am Rescht vum Opening. Elefant.
Wéi der gesitt, déi do Kaarten, déi mer elo aktuell hunn, déi bréngen eis fir d'nächst quasi näischt, well den Typ Feier jo hat. Läit Emma, do misst een och eben liesen, wat do dran ass.
Jo, nëmmen hei déi normal Versioun.
Voilà, an ech hunn jo och hei eng Bubble Energy an eng Nitro Energy, déi een awer vläit och kéint fir d'Deck benotzen. Mee alles an allem, wann ech awer hei kucke, Luc, de Playliskit kascht ëm déi 20 bis 25, 25 Euro maximal, 30 plus minus. Wa mer awer do déi Hits gesinn, da seet ee, se bréngen eis vläit näischt, net fir fir Turnéier ze spillen, mee wéi gesot, eis Turnéier wäre feierdeck gewiescht mat 40 Kaarten. An et ginn der jo véier Stéck, ech mengen, fir de Elektro, dann de Kot, wat ass dat? Richteg, jo. Dann d'Golbert, mat deem ech gewonn hunn, wat richteg gäil ass, an dat do. Da seet en, Et si véier verschidden Decker an dat sinn véier verschidden Weeër vun dem Set wat vu Kaarten d'Bild ass. Mee wa mer dat do gesinn hunn, mir hunn dat do net oft well et net oft ze kréien ass, normalerweis sinn d'Pré-Ulyssen ëmmer voll, haat mer eng Kéier Chance dat mer Pré-Ulysse och kruten. Eng Kéier merci Luc dass du deen Dag selwer nach zougesnackt hues, a wann ech awer kucken op den Hit, Zimlech staark Leeschtung. Wann's du näischt ze soen hues. Ne ech hunn näischt méi.
Da soe mer iech Merci fir den Nokucken an dann sidd gespaant fir den nächste Video, mir hunn hei gutt virgeluecht schonn fir de Projet. Dat stëmmt. Bis dann. Tëdelö.